Хәерле көн. Узган тапшыруда Әтнә районы Бәрәскә авылында төзекләндерелә башлаган борынгы таш мәчет белән танышкан вакытта без татар сәүдәгәрләре темасына да кереп киткән идек. Бүгенге тапшыруда бу хакта әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Әтнәдә булган сәүдәгәрләр мирасын барларбыз. Сәфәребезне Олы Әтнә авылында урнашкан Гатаулла бай йортыннан башлыйк.
Бу комплекс булып бара менә әйтеп үткәнемчә йорты, э, кибете, Менә безнең алда мунчасы. Менә без кердек, менә э, ике капка булган. Керә торган өлешендә менә бу бизәкле өлеше теге йортка кергән йортка кергән инде тегесе инде хозяйство ничек була инде бу татарча товар кайткан вакытта теге әйе әйе әйе менә монда э, бөтен э, кыйма буенча инде монда э, ниләр сарайлар булган бул хәзерге вакытта инде алар кызганычка каршы юкка юкка чыккан сарайлар менә монда ат, атлар тора торган җирләр булган инде сарайлар шикелле биналар булган ләкин алар кызганычка каршы юк юк хәзер территориясе шушы гына булганмы шушы коймадан булганмы юк юк әле ул э, без без белгән уйлаганча ул тагында күбрәк булган аның территориясе менә хәзер инде хәзерге вакытта Заманадамы инде, заманалаштырып, әзрәк кечерәйткәннәр инде һәм территориясен.
Йортның эчке ягына килсәк, аның ике катында да туган якны өйрәнү музее экспозициясе урнашкан. Биредә данлыклы Әтнә базарында, авыл көнкүрешендә Әтнәнең башка тарихи урыннарын да күрергә мөмкин. Ләкин музей әлегә кадәр ачылмаган. Катаулла бай йортына реставрация ясап, нигезен, конструкциясен ныгытмыйча торып, Бирегә туристлар кертергә ярамый. Кызганыч, бу йорт ишек алды бик яхшы ял мәйданына әйләнә алган булыр иде. Хәер, Гатаулла бай йортыннан да кызганычрак хәлгә төшкән йорт бар Әтнә районында. Олы Мәңгәр авылындагы Вәли бай йорты ул. Олы Мәңгәр авылындагы Вәлиулла Бакиров йорты Э, Казан артындагы тарихи объектлар арасында да э, аерым урын алып тора торган йорт. Э, чөнки ул билгеле һәм нәрсә дип әйтим инде? Купшы һәм дөрестән дә затлы, зыялы нәсел яшәгән йорт икәнлеге күренеп тора. Әлбәттә, ул бүгенге көндә таушалган. Ләкин әле менә шушы халәттә дә ул Әтнәдәге Гатаулла бай йортына караганда да купшырак, зуррак, матуррак булганлыгын күрсәтеп тора. Чамаласагыз, йортның менә кәрнизләреннән бераз гына инде күреп аңларга була. Әлеге йорт сары төстә булган, шундый ачык сары төстә булган ул. Декоратив элементларына игътибар итегез. Агачтан эшләнгән менә бу тәрәзә бизәкләренә һәм башкаларына Алар барысы да ул бизәкләр традицион татар архитектурасы стилендә эшләнгән. Шуңа күрә бу йортның әһәмияте әле менә шул инде Бай йорты булганга күрә генә 1838 елда төзелгән йорт булганга, теге тарихи йорт булганга күрә генә түгел, нәкъ менә шул бизәлеше белән дә, төзелеше белән дә бик кыйммәт ул. Төзелеше дигәннән, э, ирләр ягы, хатын-кызлар ягы булганлыгын беләбез йортларда. Бай йортлар, әлбәттә, инде искәрмә була алмый. Э, бу йортта ул ике якка керә торган ишекләр аерым да эшләнгән. Шунысы мөһим, заманында Олы Мәңгәр авылында мондый бай йортлар утызлап булган диләр. Ышанмаслык та түгел. Мәңгәрнең бай нәселләреннән Бакировлар, Дәминовлар, Яушевлар, Сәлимҗановларның Казахстанга кадәр барып, төпләнеп сәүдә иткәннәре билгеле. Мәңгәрләрнең һәр тарихи чорын әйтеп бетерә торган түгел. Иске Мәңгәр авылы янындагы борынгы зиратта 16 гасыр башына караган кабер ташлары сакланып калган. Ул зират үзе үк бер музей сыман. Вәлиулла бай йортына килсәк, бүген генә шушы хәлгә калгач та, 19 гасырда каршысында Аккыш күле, янында Тукыма ману цехы, артында

Җитәрлек капитал туплаган барлык сәүдәгәрләребез дә Казанга омтылган. Алар төп нигезләрендәге мануфактураларын, кибетләрен япмаганнар, әмма сәүдә әйләнешен үстерү өчен икътисади үзәккә тартылганнар. Әлеге сәхифәне тулырак итеп ачу өчен Казанның шәһәр панорамасы музеена юнәлербез. Музей һәр көнне сәгать 10 нан эшли. Балалар өчен билет бәясе 550 сум. Безне, әлбәттә, бушка керттеләр, чөнки без музейлар белән дустана мөнәсәбәтләрдә булып торырга тырышабыз. Безнең эш өлкәсе шушында булу сәбәпле һәм гардеробта киемнәрегезне тапшырган вакытта акчагызны түләп кердегез. Ни өчен билет бәясе шулай кыйбат күренә дип әйтсәгез, монда Мәсәлән, сез экскурсоводсыз да керә аласыз, чөнки аудиогид дигән менә шундый планшетлары бар аларның. Рус, татар, инглиз һәм кытай телләрендә эшләп килә ул. Менә монда килсәк, мәсәлән, карта мисалында гына күрсәтәм, якынча инде ничегрәк эшләгәнлеген. Беренче катта, шушында холда безне шәһәргә манзара булгач, Казан шәһәрендә булган барлык тарихи урыннарны да күрсәткән шушындый карта. Аларның һәрберсенә номер куелган һәм без монда аларның тышкы э, күренешләрен э, карый алабыз, фасадларын дип әйтик инде. Менә мәсәлән, хәзер былайгарак килсә, Фәнзил, э, мәсәлән, Безгә чыга менә шушындый счетчик дип әйтим мә инде. Э, күрәсе килә ди безнең беренче номер нинди э, бинага бирелде икән. Без аны кертәбез. Шәһәр манзарасы күргәзмә тамаша комплексы дип атала. Менә күренеп тора, аның фасадын бераз инде чамаларга була. Якында гына 45 дигән сон бирелгән бер бина тора.

Безне шушы 550 сумга, дөресрәге, сезне шушы 550 сумга 4 этаж музей көтә. Әйдәгез, безне кызыксындырган темаларына күз салып узыйк. Әлеге музей экспозициясе без күрергә күнеккән башка музейлардан аерылып тора. Биредә тарихи экспонатлар сирәк булып, төп басым заманчалыкка һәм эчтәлеккә ясала. Мәсәлән, трамвай вагонына охшатып ясалган буфетта чәй эчкәндә дә Казанның иң беренче трамвай юллары буйлап йөргәндә күренгән урамнар белән танышырга мөмкин. Казанның 16 һәм 18 гасырларга караган тарихы аерым макетлар аша ачыла. Аларда шәһәрнең кайсы өлешендә нинди үзгәрешләр, истәлекле очрашулар булганлыгы күрсәтелә. Ә өстә эленеп торган экраннарда әлеге вакыйгаларның асылы чагыла. Без хәзер Менә шушы шәһәр манзарасының төп һәм мине бик кызыксындырган өлешендә бу кинотеатр, ләкин ул менә шушындый түгәрәк кинотеатр булып тора. Ягъни сез монда кереп басасыз икән, менә шушындый уртасында урнашкан тамаша залы дип әйтик инде, сез үзегезнең тирәсендә Казан шәһәренең Э, төрле якларын, төрле өлешләрен күрәчәксез менә шушы экраннарда. Мондагы тарих башлана Казан шәһәренең гербының нинди вариантлары булган, нинди тарихтан, нинди риваятләрдән килеп чыккан ул гербтагы зиланд образы. Э, аннан соң инде китәчәк 19 гасыр э, кадрлары, ләкин алар фотографияләрдән анимацияга күчереп эшләнгән, ләкин инде чын видеога төшерелгән кебек кадрлар булып торучы. Э, хроника башта ул инде кинокамерага төшерелмәгән ул вакытта булмаган аннан соң инде чын 20 гасыр э, башы кинохрониклары Казан шәһәрендә булган вакыйгаларын сурәтләүче аннан инде э, алга таба 60 еллар 80 еллар менә шулай 10 еллыклап, 10 еллыклап, 60, 70, 80, 80 нче елларны күрсәтеп, ул инде хәзерге көннәргә кадәр килеп җитә. Ягъни без биредә тарихи яктан Казан шәһәре тарихына да э, үзенә күрә бер манзара ясыйбыз. Э, шунысы кызык, биредә барысы да таймер буенча эшли, беркем дә сүндерми. Э,

Казан сәүдәгәрләренә музейның икенче катында аерым бер экспозиция багышланган. Гомумән алганда, биредә иске татар бистәсе тарихы чагыла. Ләкин ул мәчет-мәдрәсәләр, типографияләр, күренекле сәүдәгәр нәселләр йортлары аша ачылганга күрә, биредә татар байларын, аларның хәйрия эшчәнлекләрен дә күрергә мөмкин. Хәйриячеләр дигәннән, менә бу э, шушы витрина дип әйтик инде, бу тәрәзә дип әйтсәк тә була. Нәкъ менә хәйриячеләргә, меценатларга багышланган, биредә инде Казанда булган иң бай һәм иң атаклы хәйриячеләр исемнәре кертелгән. Татар сәүдәгәрләренең шушы хәйриячелеккә кереп китүенә, әлбәттә, ислам дине бик зур йогынты ясый. Моны ассызыклап узарга кирәк, чөнки ислам динендә ишеткәнегез бардыр инде, зәкат дигән әйбер бар. Менә бу э, экранда инде без күрәбез э, һәрберсенең, һәрбер э, хәйрияченең биографиясен дә хәтта. Шушы зәкат дигән әйбер ул мохтаҗ мөселманнарга үзеңнең керемеңнән күпме дә булса өлеш чыгару дигән сүз. Мин фәлән процент, төгән процент дип хәзер нечкәлекләренә бирелеп, акыл өйрәтеп тормыйм. Ул инде мөмкин кадәр ярдәм итү дип аңлыйм инде мин, мәсәлән, шәхсән үзем өчен. Шуңа да татар сәүдәгәрләре аеруча саваплы эшләр саналган мәдрәсәләр, мәчетләр ачуга һәм ятим балалар өчен йортлар ачуга, инде приют дип әйтәләр, инде ятимханә дип тә тәрҗемә итәләр, шуңа тота торган булганнар акчаларын. 1917 елга менә шушындый мөселманнарның хәйрия оешмалары йөздән артык булган. Бу берничә сәүдәгәрнең яки берничә дистә сәүдәгәрнең Бергә җыелып, капиталларын уртага салып, кая, нинди ярдәм кирәк, кайда нәрсә төзетәсе бар, шуларны хәл итә торган оешмалар һәм акча бүлеп бирү белән шөгыльләнә торган оешмалар. 1917 елга 100 була, 1918 елда алар берсе дә калмый. Безнең бүгенге тапшыруыбыз узган елның җәендә Оренбург якларына барып төшереп кайткан тапшырулар белән аваздаш булып чыга. Чөнки Казан, Казан арты сәүдәгәрләре шулай ук э, Урта Азия яклары белән тыгыз элемтәдә торалар. Инде татар сәүдәгәрләренең шунда э, Оренбургка яки Сәгыйть бистәсенә, Каргалы авылына барып э, эшләгәннәре, шунда төпләнеп сәүдә иткәннәре бер хәл. Мондагы Казандагы сәүдәгәрләр дә Ул як белән бик актив эш итәләр. Э, бу турыда инде татарларның ул якта күп булуы турында төрле язмаларда э, искә алалар. Э, мәсәлән, шуларның берсе 1808 елга карый. Анда бер прапорщик кайчандыр Рәсәйдән шул Азия якларына шикне чыгып, Азия якларына качып киткән 130 мөселманның кире Рәсәйгә кайтырга теләвен әйтә. Алар рөхсәт сорап прошение язалар булып чыга инде. Шулай ук башка чыганакларда да, Бухарада, э, Ташкент якларында, Хивада 5 меңгә якын мөселман кешесе яшәгәнлеге турында э, искә алалар. Бу инде төрле дипломатлар, э, рус сәүдәгәрләре, хәрбиләр язмаларына кереп калган э, саннар һәм Чикнен теге ягына чыгып китсәк, бу инде Оренбургны без чик сызыгында э, утырган шәһәр дип алабыз икән, теге якка дигәне инде анан дала ягына чыгып китә башлыйбыз икән, анда һәрбер авылда, даладагы һәрбер авылда 3-5 татар яшәп ята. Алар андагы халыкны я берәр һөнәргә өйрәтәләр, я укытучы буларак эш итәләр, дөрес кайсы бер вакытта әле караклык белән шөгыльләнгәнлегендә әйтеп узалар. Аларны инде безнең татарлар шунда яши дип яза хәтта рус кешеләре дә. Монда инде дөрестән дә менә шул ук Неплюев, генерал-губернатор Неплюевның да язмаларында э, кереп калган ул инде мәсәлән ул як белән сәүдә итә башлаганда аларны әйдә безгә килегез э, без бергә э, товарларны бу якка чыгарабыз монда таможня оештырабыз дип чакырган вакытта гел андый посланиеләр белән дип әйтим инде андый хатлар белән җибәрә торган була татарларны ул инде аны татары магометане дип төрле чыганакларда үзе дә язып калдырган була Ягъни бу яктан татарлар гел ул якка э, йөрүче тылмачлар һәм дипломатлар вазифасында башкаралар. Ул якларга ни өчен нәкъ менә татарлар йөргәнлеге болай да аңлашыла кебек. Бер дин тоткан, кайчандыр бер дәүләт булган җирләрдә татарларга юл ачык була.

Урта Азия аша сәүдә итүнең Казанга күпме файда китергәнен Әхмәт Хөсәенов мисалында күрергә була. Оренбургта вакытта аның тырышлыгы белән төзетелгән Хөсәения мәдрәсәсе турында хәтерлисездер дип уйлыйм. 1896 елда Әхмәт бай Хөсәенов үзенең бер туганнары белән туплаган байлыгын бүлешә дә Казанга күченеп килә. Ул биредә 1906 елга кадәр яши, 1906 елда ул вафат була. Менә шушы Казанда яшәгән дәвердә дә ул хәйрия эшчәнлеген туктатмый. Мөхәммәдия мәдрәсәсенә бик күп ярдәм күрсәтеп торганлыгы билгеле. Шулай ук Казандагы мөселманнарның хәйрия оешмасында да бик актив катнаша. Әхмәт байның яшәгән йорты бүгенге көндә дә исән. Аннан да бигрәк әле ул реставрацияләнгән, мемориаль тактасы куелган һәм ул э, Мәрҗәни урамы 42 нче йорт адресы буенча урнашкан. Э, ни дисәң дә байлар инде сәүдәгәрләр яшәү урынын сайлый белгәннәр йортын сайлый белгәннәр тәрәзәләре белән кабан күленә бик матур манзарага карап тора ул ризатдин фәхретдиннең язмаларында әхмәт бай турында шулай ук мәгълүмат сакланган бик кадерле берничә юл бар анда әхмәт байны шушы казанда яшәгән дәверендә генә дә ул инде барлы юклы ун ел вакыт ул егермедән артык мәчет һәм мәдрәсә төзелешендә катнаша капитал ягыннан Шулай ук 40 тан артык мөгаллимгә хезмәт хакы түләп торганлыгы билгеле. Укытсыннар гына. Һәм 200 дән артык мәктәпкә ул тулысы белән китаплар, уку әсбаплары сатып ала. Моннан тыш, инде бу әйберләрне һәрбер сәүдәгәр турында әйтергә була бит инде. Бигрәк тә татар сәүдәгәрләре турында төзеткән э, биналары, эшләгән игелекле эшләре бик күп. Ләкин Әхмәтбай үлгәннән соң Аның васыятендә 500 мең сум күләмендәге капиталын шулай ук хәйрия эшенә биреп калдырганлыгы, васыять итеп калдырганлыгы ачыклана. Хәзерге акча белән төгәл әйтә алмыйм күпме буласын, ләкин психологик яктан аңлар өчен 1906 елда 500 мең сум акчаның күпме икәнлеген, әйдәгез 500 миллион дип алыйк. Ул якынча шулга чыга торгандыр да. Ул бик зур акча. Бик зур акча. Беренче гильдия сәүдәгәре булса да ул бик күп. Бу акчага хәйрия эшләре 1906 елдан башлап 1917 елга кадәр революциягә кадәр алып барыла. Бу инде үзенә күрә Әхмәт байның фонды була. Әлеге фондтагы капитал белән зыялылар, руханилар идарә итәләр һәм алар грантлар формасында менә ул хәзер модный сүз дип әйтик инде хәзер э, безнең э, аңга якын сүз грант дигән э, әйбер ул вакытта ук инде Әхмәтбай грант итеп калдырган шушы үзенең акчасын фәнни китаплар бастыруга сәләтле шәкертләрне укытуга тотарга кирәкле булган җиргә мәчетләр мәдрәсәләр төзетергә тотарга дип калдырган булган инде атап калдырган ул Үзенең акчасын бу яктан Әхмәт байга тиң сәүдәгәрләр гомумән юк дип әйтер идем. Казан арты байларының хәйрия эшчәнлеге дә мәркәзебездәге сәүдәгәрләрдән һич калышмаган, билгеле. Гатаулла байны да, Мәңгәр, Бәрәскә байларын да бүген дә хәтерлиләр, хөрмәт итәләр. Ләкин аларның мирасы гына Казандагы кебек сакланмый, үстерелми. Алай гына да түгел, бу якка туристлар да сирәк кенә, зур чаралар вакытында гына килеп чыга.
Әлбәт, ул Олы Мәңгәрдәге агач архитектура һәйкәле менә Бакиров йорты инде җимерелергә бара. Ул бит Хәзинә. Менә бездә нитәләр? Мин исем китә кайсы вакытны. Туризм, туризм үстергә диләр. Киңәшмәләр уздыралар, президент катнашында уздыралар. Шуннан күрсәтәләр слайдларда, видеоларда. Теге болай торып, нитеп кырып эшләгән бүрәнәдән җорт салып куялар. Шуңа теге мич шикелле нәрсә чыгарып куялар да, теге авыл мәдәният җортының сандыгыннан алган киемне бер-ике малайга жилетын киендереп, апайга теге мондый итәген киендереп, имеш кыймак пешерә, менә сиңа ни, этнография, ул чүп. Чит ил туристын аны белән кызыксындырып булмый. Ул страус карарга чит ил туристы Татарстанга киләмени ул? Ул страус карарга Африкага бара, дөя карарга ул бара чүлгә, ишәк карарга, ишәкне карыйсы юк, ишәк бөтен дөньяда бар. Үз ишәкләре җитә. Аларга кирәк чын әйбер, аларга кирәк ясалма теге туган авылым түгел, аларга кирәк борынгы таш, борынгы агач. Менә шушында, Казан арты төбәгендә ул. Менә әйткәнемчә, Бәрәскәдә иң беренче салынган таш мәчет 1769 елда. Иван Грозный әйткәннән соң, икенчесе салына Мәрҗәни мәчете Казандагы, өченчесе салына э, Кышкар мәчете. Менә шушы якта, шушы төбәктә алар бар да исән. Бездә нинди менә шәхесләрнең э, каберләре, нигезләре, ул Калатау, ул үзе бер тарих бит инде. Ул шушы Казанга хәтле булган әйбер бит инде. Казанның меңҗыллыгы, меңҗыллык инде ул, инде ул меңҗыллык, меңҗыллык. Аны аңлыйбыз инде меңҗыл икәнен. Казан артындагы Әтнә районындагы уникаль тарихи объектларны Зөя һәм Болгардагы кебек итеп үрнәк хәлгә китерү өчен күпме чыгым кирәклеген узган тапшыруда Бәрәскә мәчете мисалында күреп чамалыйсыздыр дип уйлыйм.

Это, кстати, многие казанцы с удовольствием тоже. И эта ниша вообще не закрыта.
Мин кичкенә вакыттан бирле шул Казан арты дигән сүздән хурланадыр идем. Нишләп инде арт, арт без бит инде артны арт дип шуннан да кабул итәбез. Арт инде ул. Нишләп Казан арты? Менә 50-гә җиткәч кенә башыма сукты минем. Казан арты дигән әйбернең мәгънәсе. Татарнын яшәү рәвеше анын бит ничек? Анын капкасы чыга олы юлга, урамга, олы юлга чыга. Ә арт ягында анын тиешенчә бакча. Җүнле татарнын артында тиреслек түгел, чүплек түгел, бакча. Җимеш бакчасы. Гөл бакчасы. Менә шуңа күрә менә бу Казан арты дигән әйбер ул Казан алды белән чыга ул Иделгә, бөтен заманда э, олы юл ул елга, аның алды карап тора Иделгә. Ә артыннан менә шушы безнең төбәк. Шуңа күрә Казан ханнарының җәйге утарлары, җәйге резиденцияләр дип әйтик инде, менә шушы иске Мәңгәр турларында булган, анда бит э, ханбикә теге кызларының э, каберлекләре шунда җирләнеп калган. Алар монда кайткан, алар э, әз генә яз җитүгә, теге саба җил исә башлауга, тегендә Казан буенда черки симертеп жатмаганнар, алар чатырларын алганнар да, атларын, бөтен ниләрен күчкәннәр шушындагы болынлыкка аннан карт шабашасына кайтканнар менә шушы бакча булган шуңа күрә монда ул бит нидән чыкмый теге менә бездә сәнгать бездә ул тик торганда түгел менә шул бакча тирәсендә була инде сәнгате дә үсә башкасы да кызганычка каршы Без соңгы дистә елларда дип әйтик инде, совет чорыннан әйткәндә, без бу бакчада иген генә игә башладык. Иген игеп табыш алып була, сыерга печән әйтеп тә алып була, әмма без анда гөлләр үстерергә кирәк. Менә шул гөлләргә без бөтен кешене чакырырга кирәк.
Халкыбызның мәдәнияте һәм мәгърифәте бишеге булган Казан артын туризм ягыннан үстерү өчен махсус программа кирәклеге үзеннән үзе күренеп тора, минемчә. Һәрхәлдә, тапшыру азагында күңелгә Тукай сүзләре килә. Бер борыл да и Казан, син бу Казан артын кара. Нур чәчәсең бар өязгә, үз өязең кап